Min huma tliet kandidati? Jiena, Mina Ġektolu u Ralf Kassar. Sewa. Ehm, strateġikament, mhm. ehm, ma sibix problematika li qegħdin tlieta? Għax tintilef il-voti tajt? Eżatt. Ifhem. Fija tajjeb u fija l-ħażin għaliex. Ferra għalek. Iju ferra, ferra. Tista tkun li jien ma naħsibx li ħattel filna l-voti. Fil-bidu nammetti li kont naħseb hekk. Però il-fatt li għandek diġà tlieta min-nies pushing li jridu joħorġu għal MEP hija xi ħaġa ta' ta' kif ta' ta' ftaħira għalina il-Greens għaliex għandna il-kandidati qabel kien jgħidulna m'għandna l-ħadd jew m'hemmx biżżejjed. Issa għandna tlieta. I don't rule out li forsi jkun hemm ir-raba' wieħed u jkollna anke l-kulur fuq il-vot għax inti minn erba' 'l fuq ikollok il-kulur. Ikollok minn erba' fuq, ikollok erba' kandidati, ikollok il-kulur fuq il-vot. Eħe, aħdar, ġifieri, inti s-soltu ddorri bil-blu, bl-aħmar, u aħna forsi nkunu bl-iswed, iktar ikunu bl-aħdar. Bħalissa l-kulur tagħkom aħdar għax intom ADPD, aħdar u orange. Iva, iva, ma ġeneralment we stick to green, mhux qed nagħmlu, anke biex tipprintja aktar jidher aħjar. Ġifieri l-għażla kienet, taħseb li hemm dominanza ta' politika tal-greens? F'din il-koalizzjoni, l-ideoloġija l-iktar b'saħħitha hija tal-Greens? Ifhem, għandek qisu kompromess tat-tnej. Nammetti li along the years aħna fl-aħħar mill-aħħar ADPD the Green Party. Mhux hekk? So, ħa jkun hemm iktar idea ta' green, ma ngħidulx le, però mal-PD sibna għalhekk saret il-coalition ħafna affarijiet in common u għaqadnihom flimkien. Imma billi ngħidu li as a whole aħna partit green ma naħsibx li hemm xi ħaġa ħażina. Le anzi naħseb. Korretta. Fl-epoka li qegħdin ngħixu fejn l-ambjent huwa daqshekk fil-quċċata tal-aġenda pubblika naħseb. Iva. Naħseb Green Party għandu ħafna vantaġġi. Nixtieq nerġa' mmur naqra fuq l-istrateġija għax naħseb li dik hija waħda mill-affarijiet li hemm bżonn li taħsbu sew fuq għax intom qed tiġġieldu kontra żewġ ganti sewwa. Iva mela. Għandkom parti minn narrativa tagħkom hija tipo isma' għatu l-one lili to whoever tri whoever. Ħalli l-vot ma jinqasamx. Għax ejja nkunu skjetti.

Ovvjament dejjem niddiskutiha ma' sħabi, nippuxxjaw 'il xi ħadd wieħed minna li tipo ara inti tista' tkun our star candidate. Nistgħu iva mela naħdmu fuq hekk, eħe. Ġieli ġrat. Ġieli tħaddidtuha? Biex kun Palissa le. Però hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha iktar ma jasal iż-żmien tal-MEP. So xalissa bej sajfu bej daka ma iktar iktar ma nkunu qrib id-data hija xi ħaġa li nistgħu eħe niddiskutuha bħala partit. Timmaġinak fil-Parlament? Iva. Għax le? Inħoss li għandi l-attitudni t-tajba, l-ideat it-tajba u l-enerġija u li nkun kapaċi f'dak li nagħmel. Ġenwinament, kemm taħseb li huwa kbir bħala persentaġġ iċ-ċans li inti tkun l-ewwel MEP tat-tielet partit ta' pajjiżna? Persentaġġ. Li nitla' ġifieri? Ħa, 51 persent, ħa issa naraw. Qabli saftu hi. Taħseb li inti l-iktar persuna li qatt kellha ċans li tieħdu dal-pass storiku? Ifhem, qabli kien hemm Kassola, ġifieri wara Kassola bl-ikbar umiltà naħseb iwa. Wara Kassola? Le. Daqshekk. Waddaba, le. Jien nemmen fija nnifsi. Għax-xogħol li nagħmel, għax-xogħol li nagħmel għall-affarijiet għall-affarijiet li tajt għal kull darba li ħriġthom i għal kemm jafuni n-nies. Eh, iva. Probabbli Cassolo se jkun rivali tiegħek f'din l-elezzjoni. The more the merrier. Jagħżlu n-nies, jiġifieri. Ma taħsibx li tridu tkun aktar makakki? Ifhem. Nistgħu, mela le? Ġifieri. Ma taħsibx li għandkom bżonn aktar Kon foffa minn wara l-kwinti. Kik għan għot najda li l-ek. Mux bejnietna. Ija, mela. Għax met jara naħattu. Ija. Dak naraw xienu. Mela, tlaqna.